Eh. Ah, nitie to chori ni machiegni.
Eh. Oh.
To Koro gima ichamo be nitie ka ah, mo- koro kwa wuo mang'eny. Eh. Eh, yaya gal baby. Imane ka piyo piyo. Wamok ni mach ka. Kok maja ng'e ni chi. Yes, agal, agal baby. Eh, Moro ka ikni godo kumoro ka.
Ang'e ni chiembi itedo piyo piyo. Ang'e chiembi ja itimo chiemo piyo piyo. Jaduong' cheng'e nyalo duogo sa asaya, koro nyaka itim ka piyo piyo piyo piyo.
Eh, Macha ok nyal duogo sani. Kaka nodhi e senda cha duok en saa adi? Saa ariyo. ni o- awinjo ga ni okas- okisirano oge- ogoga ji e gweng'a. Macha onge, macha onge nguvu ni mana gi muya adi? Muya ariyo. Koro gima nitie, An kata ambe agora, kum fugi nigo be nasomo te.
Moko ma nigo na Cliff Wood na. Nyamagire.
An agora ga. Eh? Mano DJ Afro Shikadong. Eh, di, di, eh, ka Jack Chan. Jack Chan mkora. Eh.
Mano umia heri ka peda ni ka wagomba ka. Eh, koro ing'eyo gima timore. Eh. Chiemo ni be odhi chiek saa adi?

Mana duto kang'iyo mama Mana nagi de chuo moro dala ka ni kiasi kibinos. Kibinos ni dema wanga wanga yema kata kumomiyo na biro kuome ana umara. Jaduong' ni

Apiko timo nang'o e dak sani? E wang' sa moningo dhako ningo timna gima timona apiko ni ma apiko. Wato koro ang'e mane apiko. Yawa jo apiko ni olony nyaka lepe ka owe gimoro amora ka. Ma apiko ng'a? Ma apiko ng'a? Yawa. Hey! You! Hey! Yamba koni. Maje sura manie kendo. Hey, nyawagiri. Pok idwaro ng'eyo gima inyalo tedo.

Owadu, owadu. Hey. Ineno ginie? Ineno ginie? Leo ni kufa na kupona. Ayude ni en sangi mwenye wangolono. Be kel angolono ka. Kel angolono ka. Ayude ni en sangi. Eh, ayudi. Maber. Ngoko. Wi matin. Ing'e wach angolon?
Madonga ngolo nacha. Ma angolon? Hey. Hey. Apenji wi matin. Hey. No. Aneno kile ma ma chalo kaka angolon do. Hey. To ere kaka un gi nyawagire ni wan? An ting'e ni an be arawa raka for emergency. Nena jaduong' ma nikan.
Apok anene. Pok inene. Eh. Oh, koso in e jaduong' ot akia ya. Ah ah.
An be narawa rawa nabiro mana modho pi. In- Ok in kata wadgi moro. Ah ah. Oh, ibiro mana modho pi. Abiro modho pi to naketo Apenji ni ibiro modho pi e oda. Eh, do narawa rawa nikech Eh, ama bunge nyasachiel.
Ipana nyiero kodi.
Bi ok modhi dalani. Hey, Oma wuyi matin ipana nyiero kodi. Nyisa adieri wanyawa gire.
Pi ema nabiro modho e odi. Awacho ni nyisa adieri gi wanyawa gire. Abro toyi ka nyuogo.
Isapenje. Omera, En isapenje.
abro toyi ka nyuogo. Eri ipana nyiero kodi. Sura mar nyiero nyierono ang' ne lokre mar ywak sami neno ni.
Ah, mano ni- Awinjo ni une mulande gwen kane ujenzi wuog wokuku. Jenzi nikeli nyaka e oda. Apenjo ni ajenzi nikeli nyaka e oda. kamoko ni wachno. Mane we milori koda kik ipana ng'a mbas. Koro gin tidhi go gi ng'a?
I- Ming'e ng'a midhi goyo? Ang' nagoyi gi gini.
Ing'e ni ajakufu.
ing'e maber jaoda pok otedona gimoro amora ibiro in ema pile pile arundo in ichamo mok arundo in ichamo mok in e sangi natakia Idwa ni ng'aw in e sangi chamok. monyiewo nyaka ng'ono Idwa ng'aw chamok. nyithindo koro mochamo boka in ineno ka kata nyithindo pok abedogo nyathina ma clif kende nyathi achiel to nyathina achielno machandore wamanyogo mogo matek wago mjengo kaso ite ing'e biro gi muolo Idwa ni be kanye, siko ni be kanye, siko ni be kanye.

Akwada njia kadhi ka. Asedhawo dhawo mar ariyo, aduoge mokwongo dhawo kodi. Rito koro ka sangi mikelona ema asego moringo, koro ito inang'o e mbelena. Ing'a dhakoni ito inang'o mbelena. Nyawagire, fuata njia, luw sangi. Kadhi ka. Anya tedora kata kenda, tinde be piny olony, itedo nyaka online. Luw sangi, Sawa, ana onge wach ngima na duto. inyisa ni ngimani.
Magi ok ong'eya. We mana ni an an dhako achako. Ya jopiny ma muyombo wang'ni weuru nyomo nyiwa gire. Ne kaka dhakono manyo rasangi. Wang' chaka nadhawo nadhawo gi sangi moro. Wang' moro nadhawo gi MC Nyakwar Kabat. Wang' moro nadhawo gi jathum moro ni Kianga. Nyaka kata Uzia Mariri te asedhawogo. ya jong'ni wang'ni joma manyo sengni. Ae uru kik ponu temo ni umnyomori gi nyawa gire. Ne kaka koro dhakoni kutimore kod. Adenyo jaduong' manyo chan je Raila oseketa ni adhi bedo adhi bedo wuod rep moru baragana sani dhakoni oketa maduogo ka kansila ya joma nyombo wang'ni kik utwa munyom nyawa gire wang'iye kata gima nyalo timo ka ang'e kata kaka nyalo timo Hey.